Hello guys, hello guys, uh, tukutambereka nemufaro nekuuya kwamaita pachannel inopisa ka iyo iya inopopotaka zvekudaro zvepapo ipapo aiwa ka isusu sex yako yenyu hatidi kuti munonokeka kubasa zvinenge zvichiitika muchiraundi aiwa tagara tava takuigirai vhidhiyo remukomana anga achipisa wekuguve kubva madhezi apfuura aiwa mukomana azobatwa muzuva ranhasi awa batwa kasika da kupai mavhidhiyo acho kamuzvionere aiwa mukomana abatwa anoitwa iye zvitsva aiwa mukomana abatwa guruve yese iri kufara because anga atambudza vanhu mukomana anga atambudza vanhu zvekuti daro daro so guys um, uh, prophet kuda kwashi jose vangu variko makuseni vachitonamata vachitaura kuti aiwa mukomana zvamanje manje aiwa mukomana akuchibatwa kazvino Ah, chakupai kavhidhio kadiki muchimunzwa vachizvinamatira vachitaura nevanhu vese vanga varipo vemuarea nene yaiwa mukomana abatwa guys ah, zvinofadza chaizvo vanhu vari kufara ah, anga anzwa nekurepa vanhu nekuuraya vanhu so guys kana uri munyowani panapa zvokumbira ungobaya uchika button subscribe sachakupai tumaclip maclip twatinato turipo panapa vhidhio racho ratitusara guys rega ndikukandirei mapisi mapisi muzvionere so guys video yanditaura iro chinyange chatawira munzvimbo ino its because of your cause because of your request you said munhu wamwari uye munamate munzvimbo ino eguruve tiri kuziva zviri kuitika munzvimbo ino eguruve so tauya kuzonamata nezita rajesu we know god is faithful tiri kudeclare protection pavagari vemuno muguruve nezita neropa rajesu we know zimbabwe is a peaceful country zimbabwe is a peaceful nation hakuna zvakadai so zvinomboitika muzimbabwe so whatsoever zviri kuitika muno muguruve nezita rajesu tinodeclare ruoko rwamwari munzvimbo yenu yeguruve nezita rajesu protection in this place In the name of Jesus. Tisimudze maoko edu. Tinonamatira protection. Tinonamatira kuchengetedzwa. Tinonamatira kuvhumbamirwa nezita neropa raJesu. Tinotaura covering nezita neropa raJesu. In the name of Jesus Christ. Tiri kudeclare anonzani mukomana. anymore zvitsva anymore zvitsva every spirit that is using you to take lives in guruve tinodeclare nezita rajesu we speak the fire of the holy ghost in the name of jesus christ lenimo zvitsva whatever spirit iri kukushandisa kutora upenyu muno munzvimbo yeguruve nezita ra so guys uh, mukomana vari kutaura nei zvake ti ari panapa uyo inimo zvitsva ava mukomana abatwa kaanga akatokomberedzwa ka zvekutodaro zveipapo ipapo so aiwa tinopa kutenda kune vabata basa kusi guruve mamakusagarika aiwa totenda kune vabata basa iri ibasa hombe ravaita aiwa zvinokudzwa zvinokudzwa sibva tatasiwa kumashure ka maprofesi edu akashanda aiwa vakashanda ana obei vakashanda mukuru ava vanamata aiwa zvekuti kana isu tinozoti aiwa panapa pana kumera mushe sezvineiwo vakomana vabva vamudzvanya konzi zvonasi saka tiri kupa vhidhiyo muchizwa vagare vachifara woyo

So guys, do video nataka kugira kama sana nasi. Asina kana na usakana na kuita subscribe, like and share. Sasa tupaka zongo ano zimwe zvakaita sei sasa tu update ai. Uh, ndakumbira uri kuzvakata record tiri pano noise pasatiro pasent. So